जोरे फॉरम एहन फॉरम रही अखनी दए के कका गो पिसा गो भतीजा गो कथी बगल बगल बाजै छै यौ लोग की कब नहीं देखे छियै सब ठगलक सबका बेटा ठगलक बाप के इहो सरबा कतऽ से एलै आ नहि एलै सब ठकि कऽ लए कऽ चलि कहै गेलै छै बेटा ठगलक बाप के मतलब एकटा छै बुजुर्ग आदमी एकटा बैठबै छै आब नहि पूँजी होइ छै नहि हम मुर्गा दै छियै हँ देख देख कऽ रहू ने खाली यहाँ हमरा बड़े रोकै छलियै हे एहन काम नहि करू उधारी नहि दियौ ई बात हम यहाँके बात के राखि दै छियै तऽ ओहिना हैत ने यहाँके बात राखै छियै तऽ हमरा एखनी एहन नौबत नहि अबितियै इहो यहाँ के नौबत- बात काट लिए हम ये ते बुझे छिए जिंदगी में कान पकड़े छी यहाँ के सामने में हम यहाँ के बात कहियो उनका चलू समझ में तऽ आयल रहो एते दिमाग में आबि गेलै यहाँ चलू, कुछो बढ़िया यऽ। छिए तऽ जे चीज रोकि दै छिए ओ चीज जे हम कए लै छिए तऽ ओकर पश्चाताप हमरा अपने हेतै उ उ तऽ हेबे करत ने आब अहाँ भूलि कऽ नहि ने करबै कहियो जाइ छिए बहान चललौ की कहैत रहै छै मन तक कहैत रहैए गाड़िसँ लूटि ली मीठा की करबै आब लुटि गौ। जेबै गाड़िसँ ओकर ओकर बाप ओकर बाप माय की कहैत रहै छै कथी जे कही जो सार के मारि के फेक दिए हे छोड़ दियो मारे तारे काम मारि नहीं के चुकन पैसा हेतै उसला वह तो ओकर बुढ़िया दादी अछि केस पैक के ओ तो ओहिना एकदम बाजै बुढ़ छै। झुल झुल छै कहै छै कि हौ बौआ हे नहि मारह

दस किलो ओ ओतने नहि बेचै छी कते बेचै छियै तब अढ़ाइ तीन क्विंटल है तऽ क्विंटलो भरि लए सकै छियै हम बात करू ने पहिले केना देबै अस्थिर से उठू खसबै बैठबी कि नहि बैठबी खड़े रहबी नहि बैठियो सकै छी नहि कोनो बात हमरा जल्दी छै मेहमान सब आयल छै दिमाग कमजोर छौ कि केना छौ से जाँचै छी हमर दिमाग कमजोर छै मुर्गा फार्म खोलि देने छी मूड देख के नहीं बुझे छी आदमी के केना की कलर छै ओते मूड के गप नहि कर हमरो मूड अखनी बड़ी गरमायल ये कहे के मतलब मुर्गा ला मेहमान सब एल छै छका वाला सब ला लिए कपार तन ला लिए आप कहे छी कनी भाषा कपार तन गौ की कहबो अपन समस्या की कहबी बड़ी गंभीर समस्या छै नहीं तो तोहर समस्या से हमरा समस्या कोन संबंध एकटा हमरा तो घूत घर में अते समस्या छै से तऽ हम लोग के कहि के हारि गेलियै एते नहि हेतौ हे दोस्त बम सबके कहि के हारि गेलियै हम कहाँ चल पड़ै छै अहाँ की बात करै छियै बाप माय कहि के हारि गेलै बारे ई गोढ़ा मे छलो ने पाँच धूर हूँ पाँच लाख रुपया मे बेचली लाख ए। रुपये धूर आ ओकर फॉर्म खोललियै जिद कए कऽ नहि तऽ फॉर्म खोले वाला तऽ बुड़बक के मुर्गा रहो मुर्गा साढ़े तीन किलो पौने चारि किलो से नीचा एकोटा नहि आ, बड़ी डबल मुल्का दाना खियन रही तो तोरी वाला आ तेहन हेजा उठि गेलो राति के एलो गाड़ी सखवा के कथी नाम छियै ओकर सब प्राणी मरि गेलो तोरा के दुए गोला बचि गेली कथी कथी नाम कहलकै सखवा के है हमरा के दिन छुट्टी रहो नाम था छुट्टी रहो हमरा नहीं ये था कथी ना ना- कथी नाम छियै ओकर ओकर अच्छा खैर बात नाम से छोड़ सखवा के ओ एलो रातिमे गाड़ी लए के हूँ कहलकै यहाँ अखनी मुर्गा दिया भोरे यहाँ के पैसा परमेंट भए गेल गौ की कहबो भैया उधारी दए देली दो तोरी में से एको टा या राखती अपनो टा खाए लगो कहैत रहू हमरा एक लिए कुछो नहि राखू हमर कनिया बड़ी होशियार कहलकै यहाँ नहीं दियो उधारी कोन लफड़ा में पड़े छियै यहाँ कोन लफड़ा में यहाँ पड़े छियै खैर ओ लए गेलहुँ तऽ लए गेलहुँ लोगल लफड़ा हमरा नहि सुराना हमरा ला ने मुर्गा रह ने कह ने दे तू तऽ बीच में तऽ तना तना करैत रहै छी ने लाइने कटि ए, जाय तेरी के- तोरा समस्या से हमरा समस्या कोन संबंध छै मंगा दियो देखै नहि छी अहाँ आँखि नहि छौ ताकि ने गो मुर्गा रहतै धौ की कहबो भैया एहि दिन सखुआ गए छलो बिने एहि दिन ओकरा कौआ जाइ छै आ ओहि दिन निकलि जाइ छै जहिना ओकरा रहै छै ओकरा हम नहि चिन्है छी कोनो महाधनाल व्यक्ति छै ओ माँ बेमान व्यक्ति छै बेमान हो लेकिन धनाड़ व्यक्ति अखनी छै उ। सर्वनाश केना आ केलहा छियै ओकरे अच्छा उ बात छोड़ दे सर्वनाश तू भए जो मुर्गा दे दे हमरा हमरा सोझे हड़बड़ ये ककरो कुछो हुआ आ हमरा कुर्थी उलबऽ दे दिमाग नहि छौ पास मे कुर्थी उलबा दे तऽ आएगा खापर राख न जे के देले जे कुर्थी उलबा पर भैया सुन ने कहै छियौ सभटा मुर्गा दए देलियै उधारी राति रात मुर्गा लए कऽ बेपत्ता भए गेल आब जे जाइ छियै जतेक मुर्गा देने छियै ओहिसँ बेसीके पेट्रोल डहि गेलै पैसा तगेदामे पैसा नहि एलै आब पेट्रोल डहि गेलो धो तोरी अच्छा ले हमरो पेट्रोल नहि दे मुर्गा दे दे हम चलि जाइत रहब ए, तेरी वाला तू हमरा कपार खा जेबी बताह बना दी ए, कथी लऽ मन कहियो अपने केस अपने उखाड़ लगी। क्यों घर में यौ ओकरा समझाबै नहि छियै आओर मुर्गा मांगे छियै तऽ आओर ई अपने के अपने तखनी खा अहाँके सब ओकरा हम कहै छी तू हमर बात बुझै छी केहन अकरा पहिने से बेमारी छै पता बना देलकै आ ई अपना घुस कर नहीं कानू ना लोग खातिर कानै छै भरि से अकरा बेमारी भेल नहीं छै कोनो बेमारी एना के करै छी तोरा हम लाइन कहै छौ लाइन कहै छौ तू लाइन छोड़ के मुर्गा ला अरे बाप तोहर लाइन पकड़ के हम की करबे हमरा मुर्गा दे दे चल जेबै हाँ बात बात करियो विचार कर न गो

हाँ तऽ सखुआ के भी नहि लए गेलो मुर्गा तब की भेलो हाँ आगू बा फेर ई बात माने हाँ तब की भेलो ओकर दादी के जे खेते रजिस्ट्री क्या देबो नहि खेत रजिस्ट्री करै छौ नहि ओ पैसा दै छै नहि ओ हमरा भेटै छै मतलब पूंजीपति सब तोहर जे बैठ गेल। जहाँ रहे सब बैठ जतियै तऽ बैठिए ने जतियै गो। तब सुति गेलै अर्रा लागि गेलै लेरे पोटे ये कटल अच्छा ले बुझि गेली ले रे पोटे कटर भए गेलो हमरा मुर्गा देबही